Helo bawb, Ellie sy 'ma, a heddi dwi ffansi newid fy stafell rownd tyma bach achos, wel, new year, new me. Mhm. Felly, fi 'di bod yn edrych ar y trends ar TikTok a fi'n mynd i cael go. So, y fideo cynta, ma' fe am Y pili pala. Mm. Mae'n edrych fel rhywbeth really ymlaciedig. Mae'n really neis just lliwio rhywbeth mewn. Dim stress, chillo, joio. Iawn. Fi ddim yn really dda at so what pethau. So fi'n meddwl na i just torri nhw mas, plygu nhw a wedyn stico nhw ar y wal. Felly, ymlaen â ni i'r pili pala! Helo a chroeso i Celf gyda Eli. So am y trend yma fi di printo off y pili pala ar lein. A wedyn fel bod does dim paint yn mynd ar y bwrdd gwyn yma fi jyst mynd i roi hwn lawr ac ymlaen â ni peintio. Fi'n mynd i neud un arall o rein, neud un Pinc tro yma fi'n meddwl. Dwi'n mynd i gadael rhain i sychu tyma bach. Dyma pili pala 2 a pili pala 1. Am y dau nesaf, fi'n mynd i lliwio nhw mewn efo lliwiau pastel. Dyma'r un arall. Iawn te, so nawr mae'n amser i torri nhw allan. Bron yn barod. A dyma ni, pili pala un. Ww, dau, ta-da! A mae dwi fi tri pili pala man hyn. Dwi mor hapus efo sut maen nhw wedi troi allan. Dyma bach o blue tack, sticio fe ar y wal, rhoi'r corff Ar y Siki Tac, shabam! Ta-da! Dwi'n meddwl bod rhain yn edrych yn really special a dwi'n meddwl bydden nhw'n edrych hyd yn oed yn gwell gyda cymylau. Basically free-handed some letters so I could spell out my name. And I cut out some clouds and some stars in neon paper so they would glow on the Oh. Yeah. Neis. Oce, okay, fi'n lico be mae hi wedi wneud. So mae hi wedi overlayo y cerdyn pink a wedyn yr un tywylla a'r bwys yn gilydd. Fi'n meddwl be nai yw wneud y cymylau a wneud nhw'n agos at yn gilydd fel bod yn nhw ffrindiau. Ffrindiau cymylau. Bant â ni de! A wedyn gyda'r sisiwn, ni'n jyst mynd i torri hwn allan. O, oh, ie! Yeah. Fi yn dwlu ar hwnna. So nawr fi'n mynd i wneud yr un peth a defnyddio hwnna fel stencil. So jyst angen mynd rownd y cwmwl fel hwn. A'r darn o papur arall. Yn chopo fe mas eto. Gyda'r tac, fi'n mynd i cymryd e a roi e ar mynd hyn. Wedyn stico i fan hyn. Ta-da! Dwi'n Caru'r trend yma. Yym nes- so nes i roi y pili pala a'r cymyle efo'n gilydd a ma' nw jyst yn edrych fel teulu bach ar wal fi. Ma'n roi bach o liw, bach o pop. Dwi yn lyfio nw. Yay! Dyma trend y rhif tri.
So, ma'r fideo yma 'di ysbrydoli fi i neud bach o celf fy hun. So, fi 'di prynu'r fframe yma, a ma' nhw 'di dod yn barod efo lluniau arnyn nhw. Hmm. Fi'n mynd i newid y Dreamcatcher i Cherub, achos dwi'm yn gwybod amdanoch chi, ond dwi yn dwlu ar Cherubs ar y foment. Ma' nhw mor cute! Dyma fe! A cherub bach! Sa i'n rili siwr beth yw hwn, ond yy, let's go with it. Dwi'n rili hapus efo ffordd ma fe di troi allan. So dyma ni, y trendiau TikTok i gyd. Mae dy fi'r cymylau, y pili pala, a nes i bach o celf fy hun. A os ydych chi eisiau cael go, then please gad fi wybod yn y sylwadau isod sut maen nhw wedi troi allan. A cofiwch i danysgrifio i'r sianel yma, o ie! A hoffi'r fideo. A 'na i weld chi y tro nesa. Hwyl!